Croeso i Ysgol Gymraeg Gwynllyn! Mae Ysgol Gymraeg Gwynllyn yn ysgol 319 oed ers Medi 2022. Mae'r ysgol yn rhoi cyfleoedd i fi fydda ddim yn gallu cael mewn ysgolion eraill. Rydyn ni'n mynd ar amrywiaeth o deithiau, mwynhau profiadau newydd a cael cyfle i ymuno mewn gweithgareddau sydd yn codi hyder.
Rydyn ni'n llys gynhadon i'r ysgol a dros yr iaith Gymraeg. Mae'r ysgol yn bwysig iawn i ddyfodol yr iaith Gymraeg yn ardal Gwent. Gwynlli yw'r unig ysgol Gymraeg yn Sir Fynwy, Torfaen, Adlaen a Gwent ac rydym yn falch iawn ein bod ni'n diogelu dyfodol yr iaith Gymraeg yn yr ardal. Wedyn ni hapus. Wedyn ni'n ffrindiau.
Rydyn ni'n cael llwyth o gyfleoedd i wirfoddoli a gweithio gyda chymuned yr ysgol. Mae'r chweched yn ran bwysig o'r ysgol ac yn arwain at weithgareddau cefnogi dysgwyriaeth a chyd-weithio gyda'r staff ddysgwyr greu gymuned cefnogol a balch. Mae Ysgol Gymraeg Gwyn Hugh yn gymuned lle mae gennym ffrindiau da, staff gefnogol a teimlad o berthyn. Rydw i'n falch o fod yn rhan o Ysgol Gymraeg Gwyn Hugh oherwydd rwy'n cael cyfle i siarad Cymraeg gyda phobl heblaw am fy deulu a'r gyfle i wella fy sgiliau Cymraeg.
Mae'r ysgol yn parchu pawb, dim ots pwy ydyn nhw. Mae cydraddoldeb yn bwysig i ni, ac mae'n bwysig bod pawb yn cael yr un cyfleoedd, pwy bynnag ydyn nhw.
Mae Cyngor yr Ysgol yn rhoi cyfle i ni gael llais. Rydyn ni'n teimlo fel ein bod ni'n gallu lleisio barn a bod yr ysgol yn gwrando arnon ni ac ein helpu i greu ysgol gwell.
Rydyn ni gyda amrywiaeth o gyfleusder yn newydd gan gynnwys y stiwdio recordio. Mae Radio Gwynllwyn yn rhoi cyfle i fi hyrwyddo diwylliant Cymraeg a datblygu sgiliau newydd. Rydw i wrth fy modd yn creu rhaglenni newydd a chodi ymwybyddiaeth am gerddoriaeth Cymraeg, a digwyddiadau pwysig yn yr ysgol a Calendr Cymraeg.
Mae teimlad o berthyn yn bwysig i mi. Mae'r ysgol wedi helpu ni setlo a theimlo ein bod ni'n rhan o'r deulu ysgol. Rydyn ni wedi cael llwyth o brofiadau newydd ac i'r ysgol yn ein cefnogi ni i fod yn hapus.
Egwyddorion yr ysgol ydy cymryd clod, cwrteisi, cyfranogi, cynaliadwy a chyflawni. Mae rhain yn ffurfio blaenoriaethau ein hysgol. Mae'r ysgol yn cefnogi dysgwyr i ddatblygu diddordebau a chynlluniau am y dyfodol. Rydyn ni'n rhan o Project Seren sydd yn cynnig profiadau ychwanegol a chyfleoedd i ddysgu am amrywiaeth o sgiliau newydd a gweithio gyda phobl ysbrydoliedig.
Mae'r iaith yn bwysig iawn i mi. Rydym yn mwynhau dysgu trwy'r gyfrwng y Cymraeg ac yn falch o'n iaith a diwylliant. Mae'r ysgol wedi helpu fi datblygu yn gorfforol gyda'r gampfa newydd a Y3G yn cael ei adeiladu. Rydyn ni'n mwynhau pob math o gweithgareddau chwaraeon ac yn falch o cymryd rhan mewn cystadlaethau chwaraeon.
Rydym yn falch o'r gefnogaeth mae'r ysgol yn ddarparu i ddysgwyr. Mae lles dysgwyr a staff yn flaenoriaeth i'r ysgol, ac mae llawer o gefnogaeth ar gael i sicrhau bod bawb yn gallu llwyddo hyd eithaf ei gallu. Dewch i ymuno gyda ni yn Ysgol Gymraeg Gwynllyw!